Thiltu leh ngaithlatute chibai vek u le. Tun tum politics huangah chuan Pu Robert Rawngmawia rawihte leh kan Chief Minister zaawm tak Pu Lalduhawma inkar Assembly House-a an ri khat chungchang kha kan han luhchilh ve dawn a ni. A tlai tawhte pawh in lo ti mai thei a, channel hrang hrangah te react hmuhnawm tak takte a awm a, A beng var thlak thei hle. Keini chuan hun kal tawh a thil thleng te nen kan han dah pawlh dawn a, a beng var thlak viau bakah a fiah leh zual ngei pawh kan beisei a ni. Tun tum sesawnah chuan Gangtok Circuit House tih vel te pawh a rawn ri ta hial a. A video hma lam kha chu thu hran ni ta se, kan sawi tur ber lai video hi han thlir hmasa zuai phawt ila.
Pushticker, Sports ah khan eng za nge a ni tih hi sawi tlang law law se la, i nuai sawmhnih a tling em tih te pawh hi kan hre chak alawm a le. Kalpai pek ho kha kan rawn pe dawn se nia ka ti tawh kha.
Session hmasa pawi ti tawh a, tun tlangin min la pe lo a, i Pushticker, Sorkhar suma Gangtok khawpuia Sarket House ah Upa te tan pawh a upa nih na atanga tlak vang vang na tur ang chi te pawh hi sawi hi a tha ngem aw tih thleng hian kan ngaihtuah ve tawh a ni. Chu chu chu vang chuan zu in nasat lutuk avang a kal theih lo tih ang chi te pawh hi sawi tur hi a awm a mahse min ngaidam ula duh leh expand in duh leh kha kha chu ti ni se lo. He thil hi hausa sawi chi pawh a ni lo, hausa mimal thil inphawrh sak hi thil ti awm a ni lo ti tawk an awm a, an hriat tawk loh vang te pawh a ni ang. Heta kan han sawi duh chu sawrkar programme a kal mla zu rui an awm chuan assembly session ngei a puan chhuah kha thil ti awm tak reng a ni. Pu Duha hian Pu Robert Romoe erawihte dik lo takin a puh leh ngawt ni awm a ni a, dik lo taka inpuh hi chu a lo na ve deuh bawk a ni. Chief Minister hian Pu Robert-a hi mi mal takin a lo bei fo tawh kan hria a, chungte chu han thlir hmasa zuai zuai ila. Pakhatna, infiammi Miriami chungchanga hausa an inhnialna kha kan la hriat a rinawm. A tawpah dik lo zawk chuan hausa ngei ngaihdam a dil ta zawk a nih kha. Mizoram sorkarin tih dan phung pangngai angin Mizoram Football Association recommend ang thlapin Miriam Lalnunsiami hi cheng sing hnih leh sang nga pek a ni a. Cheng sih ruk chuang a nia, in pe kim lo a, heti chin hi Sir ni leh Sang nga chin hi chu kan pe ti ve mai ula.
Pu Speaker a insawi tal tur ni hlei nem. Sir Chief bial tu MLA zaawm tak Pu Lalduhawma hian sorkar in pe miah lo angin a sawi a, a sensitive a, kan sports person kan ngaw rawh thu dik kan sawi thei ang. Chu pawh chu Sing ni leh Sang nga a ni.

Min a phone miah lo mi riang in a kan chhui ang pu speaker enquiry kawng mi sawn din rawh fifty fifty ti mai mai lo ti rawh ti rawh amah pawh zawt ro pu speaker dawt sawi zawk chu bang ang sela sang a dawt sawi zawk chu bang rawh se. Cheng singli chuang hi sorkar in a pe lo a thiante thawk khawm a ni. Kha lam kha thudang dei a ni. Nang Pu Speaker, Serchhip biaktu zahawm tak khan Miriam Lalnunsiami kha sorkar in chanpui-na pi miah lo ang resawi ni kha kan pek tih pawh ka hre chiang ka rawn chhang duh lo ni kha Khawsa an zak lutuk ang tih ka hlau vang i ka rawn chhang duh lo ni kha. Kan en anga a tik lo zawk in ngaihdam hin dil ang kan ti a. Tichuan, kan official ten assembly in an han en ta a, niminah khan Purabat Romuai Rawite hian footballer duhawm tak Miriam Lalnunsiami chungchangah hian kan han en a kan en hian, Ni sawm, Thanhrisang ni leh sawm ni pathum a proceeding-a lan dan leh kan officer te hmuh dan chuan Purba Romawi hian thu dik a sawi zawk a ni. Tin, House pawn te kan hre lo a, kei chuan House chhung chauh hi leh Keini official te hi chuan kan secretary hi chuan secretariat hi chuan in house chhung chauh kan thlir a ni. Tichuan member zawm tak pu duh chu a dik lo zawk a nih avangin ngaidam a dil dawn em? Hriatchhual palh te awm ve thei tho a nia. le nang chu lo ngawih rawh. Pu Speaker nia mahni khanin Miriam Lalunsiami a damlo a inkhulh chhuah dawn a, an buaizia te leh thiante zar a khulh chhuah a nih tak thu kha kan sawi a. A zan lamah khan inhnialna chawk chhuak ta social media ah, A inhnial ta chiam mai a, ka lai social media ah thu leh hla leng vel leh helai house chhunga kan thusawi kha ka lo ngaihfin pek a, a pawi ka ti khawp mai a, chuvang chuan Fereng chunga ti lui ka ni lova ka hriat sual palh liau liau a nia vangin kan Minister zawm tak ngaidam ka dil a. Tein Pu Speaker, Nangmah leh kan member zawm tak tak te leh mipui te ngaihnamna pawh ti tak zet in ka dil a ni. Pahnihna, zpm in Office of Profit dan bawhchhia a puh a, Pu Robert Reumawi Reuhte bang tura ti in vawi thum lai an punkhawm dan kha kan la hre vek awm e, khatah pawh khan Election Commission of India in judgement siam in Pu Robert Reumawi Reuhte thiam an chantir. Pathumna a pu Lalduhawm an pu Robert Romawi Roite te chhungkaw thawhlawm Assembly session laia a sawi kha kan la hria ang a, CM ni bawk, House Leader ni bawk ina kha ti tak mai a, a sawi kha chu mi mak tih a hlawh hle a nih kha. Project siam thiam riau bik te an awm a kan lawmpui.

Pu Speaker, kan Kohhran Committee hi an zawm chhakah hian insawifian a ringawt ngai thla turin kan kal khawm lo, mipui min thlir lo. Pu Speaker, kan House Leader te, kan member dang te pawh House ah personal deuh deuha an sawi hi a mawi lo in ka hria a, hei hi tih fo loh thain ka hria tih kha ka zir a. Intran zel a, an tran zel a, kan mawi reng thei bik hleinem.

Vawi li zet pu duh an dawt a, Pu Robert Romawi e Rawihte, a thu ngai hlir a dawt a, a puh dan te kha turu tak a ni. Pu Robert Romawi e Rawihte hian documents a dil pawh in pek tur a nei lo nge a pe bawk si lo. Thu ngai bawk a ngai bawk hmang a khatia Pu Robert a a rawn kah fo tak avang khan Pu Robert a pawh a in sum zo ta bik lo va, sorkar sum hmang a zin si Gangtok a mla Zu Rui chungchang sawi chhuah an duh mai theih thu leh Upa atanga tlak vang vangna tham a nih thu a sawi thawi zauh ta a nih kha. Paul Stigler, Sports ah khan eng za nge a ni tih hi sawi tlang law law a sela, nuai sawmhnih a tling em tih te pawh hi kan hre chak alawm a le. Kalpai pek ho kha kan rawn pe dawn se nia ka ti tawk a.
Session hmasa a pawi ti tawh a, min thlengin in nen lak teh lo a. Pu Speaker, sawrkhar suma Gangtok khawpuia Circuit House a upa te tan pawh a upa nih na atanga tlak vang vang na tur ang chi te pawh hi sawi hi a tha ngem uaih tih thleng hian kan ngaihtuah ve tawh a ni. Chu vang chuan zu in nasat lutuk avanga I kal thei lo tiang chi te pawh hi sawi tur hi a awm mah se min ngaidam ula duh leh expand in duh leh kha kha chu ti ni sa ka bial ah pawh khi. A video a kan hmuh ang khan pu duhah chu a tawngkhur deuh dut dut ni ta berin a lang a, khami chungchang thu lam kha a sawi zawm ta lo. A hnuah phei chuan a zal ta raih ti ila kan sawi sual a rinawm loh. Kan duh tawk hnai phawt ang a, tlemlai deuh khan mnf tha laiin Pu Duh a dawt sawi za an lo hal tawh a, tunah Chief Minister dawt sawi thar eng emaw zat hal leh an tum thu leh an President dawta puh an dem thu kan han hre thawi ta zel a, engtin nge ni zel dawn hunin a hrilang chu.